CBN a rak zotu nan dihlak tein nan kut kan in tlaih hna. Kum thong ni le kum kul le kum thum, April hleik thum, zanlei sumlam pali tiang thawng kan hlet khawhmi kan rak chim lai. Falam le Hakha kar kahdohnak ah CNA rung buino pakhat nih ram le miphun caah nunnak a pek. Falam le Hakha kar kahdohnak ah CNA ralkap rungbawi no Somana nih ram le miphun caah nunnak a pek. April hleihnih zan suimilam pahra hrawng ah a ruak cu tlamtling tein an vui kho tiah theih a si. Falam in a kaimi sac ralkap zahnih chungah sawmli hrawng lawng an tang tiah Salai Htan Ni nih a chim. Kalay in a ra kaimi sac ralkap zahnih hrawng le tank pahnih tal in motor sawmthum hrawng cu Chin ralkap nih lamhruang in atu le tu kan kah hna i sac ralkap sawmli hrawng le motor pahra hrawng lawng an tang cang tiah CNA chimphuannak nawlngeitu Salai Than Ni nih a chim. April hleikhat nikhat chung lawngah Chin ralkap nih motor parade an chuh hna i April hleikhat tiangah motor hleithum an lak cang tiah theih a si. Nihin April hleithum chun zongah Chin ralkap le sac ralkap kar kahdohnak a chuak i an mawtaw vialte cu an rawk dih cang tiin a kan chimh. An phormi thilri vialte zong kan hruk khawh dih. Kan theih ning ah tank pakhat zong a rawk cang tiah Salai Thanni nih cun a chim. sac ralkap Kale in an rak kai lio ah zihnih an si tiin kan theih. Atu hi sawmli hrawng lawng an tang lai tiah kan zumh. A dang vialte hi an thi dih tinak si loin hliamhma a pumi le a thimi he za le sawm nga hrawng an si lai. Nihin zinglei Chuncung khua i Chin ralkap le sac ralkap kar kahdohnak a chuakmi ah jet fighter nih bom a thlak nain Chin ralkap lei ai hliammi an um lo, tiah Salai Thani nih cun a chim chap. Chuncung ah sac ralkap hriamnam phortu motor a kang. Chuncung ah a tangmi sac ralkap cu Chin ralkap nih a phunphun in an kah tuk hna i an motor tam ngai an rawk cang, tiah theih a si. Nihin app ral hleithum zinglei sullam pahra in pakhat kal hrawngah Chin ralkap nih sac ralkap hriamnam a phortu motor cu drone in bomb an thlakhnawh hnu ah a kang i a kang ning hi a fak tuk caah chuncung in zong a tlaih chih tiah tualchung mi pakhat nih cun a chim. Nihin April hleithum zing sumlam pahra le sawmnga tiangah sac ralkap le Chin ralkap cu an i kap cuahmah ko. An i kahning cu a fak tuk. Chin ralkap nih drone in bomb an thlak ruangah ralkap hriamnam phortu a si lai tiah zumhmi mawtaw cu a puak. A puahning le a kanghning hi ṭihnung le Thinphang ngai a si. Nizan April hleihnih zong ah sac ralkap motor pathum hrawng cu Chin ralkap nih an khanghpiak cang hna tiah tualchungmi pakhat nih cun a chim. Nihin April hleithum zinglei sumlam hleikhat hrawng ah Chuncung lungphum biakinn thlanglei in mei a tho i inn a kang cuahmah ko. A kang liupi a si caah inn zeimawzat dah a kangh cu fiang in theih a si rih lo tiah tualchungmi pakhat nih a chim chap. sac kuttang um ramkulh ngunkhuai zung a kang. Chin ramkulh khualipi Hakha sac kuttang ramkulh ngunkhuai zung cu Nizan April hleihnih zinglei ah a kang tiah theih a si. Nizan April hleihnih zinglei sawmlang paruk hrawng ah Hakha Battani sang um ngunkhuai zung a kang. Zinglei sawmlang paruk ah kaa hlau i A ding tein pakhatkhat puah thawng ka theih. Ngunthur an khanghmi phun a si tiah ka ruah i ngunkhuai zung a ra kangmi tu a si tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Zing sumlam paruk hrawng ah kang dawh a si. Ngunkhuai zung rianṭuantu an umnak quarter zong a um i quarter tu cu a kang lo. Ngunkhuai zung tu cu a ciam dih. Zung chung um mipi catlap zong an ciam dih, zeiruangah dah a kangh ti cu theih a si lo. Zung a kang i a ciam dih lei hrawngah mitat motor pahnih an rak phan i mei cu an phelh. Palik le meithattu hna lawng an um i a dang cu zung quarter chung a ummi an si. SAC ralkap uniform aa hrukmi kan hmu hna lo. Chuncung lei a rami bawmh dingah an kal. dih i a si kho men tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Ngunkhuai zung a kangmi cu tualchungmi hna nih phalh ding in an i thawh ko nain zung chung a ummi hna nih an phalhter duh hna lo i an ṭhawl hna tiah theih a si. Ngunkhuai zung cu Hakha Bethany sang ah a um i Santhang biakinn pawng ah a ummi a si. O2 zung le BEHS number 4 sianginn he naihniam in a ummi a si. Kum thong ni le kum kul le kum thum meithlat dih hlanah cozah rian a chuahtak lomi le kaa dang hmun i a rami cozah zung quota a ummi hna zong nan umnak nan chuahtak lo ahcun a herning in ṭuanvo kan in lak cang hna lai tiah CDF Hakha Kongsi nih April ni hra ah cathanh an chuah hnu nizan April hleihnih zinglei ah ngunkhuai zung a kangh hi a si tiah theih a si. Kale peng Pinto U khuapawng ah kahdohnak a chuak. Sagaing ramkulh Kale peng Pinto U khua le Minhla khua kar ah tuni April hleithum. Zinglei sumlam hleikhat hrawng ah mipi hriamtlai kar le SAC ralkap kar kahdohnak a chuak tiah theih a si. SAC ralkap pawl cu Nan sangpaoh khua lei in nitlaklei Nyawngkung khua pawng ah an phan i kahdohnak a chuak tiah theih a si. Mipi hriamtlai lei nawlngeitu pakhat nih sac ralkap pawl cu rallam an sialmi a lo lo. An chuak an tlau ti bantuk in an um lengmang ruangah kan kah hna. Kahdohnak a chuak zong a si lo. Curuangah pawngkam khuami pawl thinphang hlah u tiah a chim. Kahdohnak thawng ruangah Pintaw U, Ngiaung Kung, Min Hla le Aung Yua khuami pawl an zaam dih tiah theih a si. Mah sumthum in April ninga tiang Kale peng Lapan Chang, Pintaw U khuapawng kahdohnak a chuah ruangah khualei sarih in khuami thong sawm nga hrawng an zaam. April niruk in hleihnih tiang kahdohnak um loin khuami tlawmpal an inn ah an kir i atu bantuk in meithal thong an theih ruangah an zaam ṭhan tiah theih a si. Lashu titoipuai tuah timnak pawngah bom a puak i tualchungmi paruk an thi. Shan ramkulh chaklei Lashu khua luhnak Yantai Aung Phungyi biakinn tumnak pawngah nihin April hleithum zinglei suamlam hleikhat le sawmthum hrawngah bom a puak i tualchungmi paruk an thi. Pariat nih hliamhma an tuar tiah mi bawmchantu phu chungtel pakhat nih a chim. Laishu khua luhnak yentai aung phonggi biakinn tumnak thlangmun rawn ah tutei puai tuah ding in cungdot an ser i cuka hmunpang lamkam ah bom puahkehnak hi a chuak tiah a chim. Bom puahnak ah ruakruk hmuh a si i minung pariat hliamhma an tuar. Hliamhma tuarmi hna chungah nu zong an i tal. Pahnih cu an hliamhma a fak. Bom puahkehnak a chuah ruangah motor le Thirleng zeimawzat zong a rawk tiah a chimchap. Bawmpuanak kong he pehtlai in zeiphu nih dah an tuahmi a si cu fiang in theih a si rih lo tiah theih a si. CBN a zohtu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.